protagonist fl-episodju tal-lum huwa għal darboħra Mattia Preti, għax Mattia Preti ma pittirx biss is-saqaf, iżda ħafidejh ir-ridekorazzjoni tal-katidral kollu. Iżda ejja niftakru ftit x'kien, qabel xejn, dak li ħajjar lil Mattia Preti jiġi Malta u kif bdiet l-istorja tiegħu ta' 40 sena fuq gżiritna. The story of Mattia Preti in Malta can be traced to the chapel of Aragon, Catalonia and Navarre in St. John's, where Grandmaster Martin de Rodan wrote to Naples

acted as almost his business card, I would say, or a catalyst that then encouraged the Grand Master to continue commissioning work from Preti, and for Preti to start his move towards Malta and his quest for an elevation in knighthood. U waqt li kienet ipitter is-saqaf, beda jpitter affarijiet oħrajn, beda jpitter kwadri għal Gran Mastru, jiġifieri pitter għall-Knisja Żgħira ta' Ħallija tal-Mirakli, Pitter għall-Knisja Żgħira li hemm il-Busket li kellu l-Gran Mastru. U Pitter daw l-altari li hemm fil-Knisja, kważi l-altari kollha, kważi kollha, mhux kollha, u l-lunetti. Dal-katidral, dil-Knisja, għal 20 sena sħaħ kienet Kantiere kien kien jisu Malta s insomma kien kien kollu scaffolding, kien kien kollu eh, eh, kollu xogħol, mhux biss ta' pittura, għax kienet isir ukoll it-tnaqqix fil-ġebel ta' dak li hija dekorazzjoni tal-ħitan li uħut minnhom mhux kollha, uħut minnhom huma wkoll fuq disin ta' Mattia Preti, uħut mill-obra, mhux kollha, uħut minnhom huma wkoll fuq disin ta' Mattia Preti. U hawnhekk tibda tidħol dik li ngħidula the total work of art. The total work of art li inti il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u d-dekorazzjoni tanti kollhom l-istess stil, armonija ta' stil li inti meta tidħol fil-knisja huwa

Din l-iskultura, din l-giġwiġija ngħidu hekk, ta' skultura u ta' elementi barokki kollha indurati bid-deheb, illi fil-fatt kienet jidher li l-idea setgħet kienet ta' Mattia Preti wkoll, fuq eżempji li kien hemm diġà ġewwa Sqallija, partikolarment Palermo, illi però ma kinux indurati, kienu skolpiti fl-irħam. Id-differenza bejn hawn u Palermo hija illi l-iskultura saret hawnhekk fil-post. Ma nħadmitx biċċa biċċa bħalma nħadmet Palermo fl-irħam imma saret fil-post u għalhekk kienet iktar diffiċli għaliex ma setgħu bl-ebda mod jagħmlu żball essenzjalment. Kien ħafna iktar diffiċli u għalhekk insibu Ċertu anki difetti żgħar, pereżempju fis-simetrija, ma huma żgħar ħafna, kważi l-iskultura nistgħu ngħidu li hija perfetta. Din mbagħad ġiet indurata eh, bid-deb fuq sfond ta' kulur differenti jiddependi minn kappella l kappella. Although stylistically the church looks to Italy and to Rome especially,

Id-dekorazzjoni fuq il-ħajt tal-Kappella tal-Italja tilħaq il-qofol tagħha fl-emblema ta' Santa Katerina tal-Ixandra. Ir-rota u x-xabla, l-istrumenti tal-martirju tal-qaddisa, flimkien mal-kuruna tal-glorja tagħha. Naraw ukoll il-ġilju u l-palma. Simboli tal-Verġinità u l-Martirju. Some of the chapels follow designs by Mattia Preti and through the use of, of contrast of light and shade, through the accentuated sculptural quality, um, these really link the

Total iconography of the the chapels and the stone carvings. Il-ħitan imnaqxa u ndurati bid-deb huma karatteristika unika tal-Kon Katidral. Uħud minna jiftakru kif żminilu Dawn il-ħitan kienu kważi suwed qabel ma beda l-proċess ta' tindif u restawr. Ma kienx jgħaddilek minn moħħok illi dawn il-ħitan fil-fatt kienu miksija bid-demm. Maż-żmien, din l-induratura tneżżgħet. Fil-fatt, aħna niftakruh ukoll li partijiet kbar minnu din l-induratura kienet imneżża minna, il-ħitan kienu mneżżaj minn din l-induratura u kontara biss swidija. Ġifiri fiha u id-deb, speċjalment fil-partijiet tisfel, kontara biss eh, swidija l-induratura ma kien iċċem. Ġifiri, Wieħed ma jistax jimmaġina wkoll differenza illi tara llum biżbuħija tal-induratura li għandna llum għal meta konna nafu ħahna għal żmien twil meta il-ħitan kienu mneżża minn din l-istess induratura. Fil-fatt għandna parti ħallejna parti minna ta' kif kien taf kif kienu l-ħitan qabel ma reġaw ġew restawrati kif nafuhom illum fil-kappella ta' Overn, li hija l-kappella dedikata l San Sebastjan, hemm parti eh, parti mill-ħajt li tħalla posta eh, biex wieħed jara differenza kif kien qabel ma ġie restawrat u llum il-ġurnata li huwa rrestawrat b'din il-glorja kollha tiegħu. Naturalment dan, dan ir-restawr sar eh, fuq inizjattiva u bil-ħidma kbira tal-fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan illi Bil-ħidma tagħha, bl-inizjattiva tagħha, illum il-ġurnata nistgħu ingawdu dan ir-restawr stupend illi sar f'din il-knisja. Mhux biss tal-ħitan, imma ta' diversi partijiet oħra, ta' diversi pitturi, ta' diversi skultura illi llum il-ġurnata nistgħu ingawdu permezz tal-ħidma li saret ta' din il-fondazzjoni biex il-konkatidral ingawduh kif Qed ingawduh illum u jalla li nisperaw illi fil-futur jibqa' jitgawda fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Lura għal Mattia Preti li baqa' għaddej bix-xogħol tiegħu f'Malta. Kwadri u lunetti fil-kappelli tal-lingwi u kummissjonijiet oħra barra l-Knisja Konventwali. F'dan l-40 sena meta jkollok artist daqstant b'saħħtu, l-istil ħa jinbidel. Da huma dawk il-medjokri li jibqgħu dejjem jaħdmu fuq l-istess eh, fuq l-istess stil, tant jinbidel li, li nistgħu naqsmuhom f'fażijiet u għalla volja numru kbir ta' kwadri ta' Mattia Preti m'għandhomx data speċifika, jew għax m'għandhomx data jew m'għandhomx dokument, xorta nistgħu ngħidu humiex tal-bidu Ruma jew ta' Napli jew ta' Malta jew inkella tardivi, x'jiġri. Meta wasal Malta, pitter ħafna għala Venezjana, kuluri li kienu Kienu ċari ħafna, kuluri li kienu armonjużi ħafna u b'sens kbir ta' trijonfaliżmu kif għandna fis-saqaf ta' ta' San Ġwann. U wara kważi 15-18-il sena hawnhekk fejn ma kellux iktar għalfejn joqgħod jimpressjona eh, eh, kull darba, ix-xogħol tiegħu jsir iktar Loose, isir iktar iktar xolt u ukoll inaqqas il-palett. Il-palett ġifieri l-għażla ta' kuluri u ikabbar it-tonalità tiegħu. Jerġa' jmur għal dak li ngħidulu chiaro scuro li fil-bidu preti fil-bidu kien Karavaġġist, allura għall-aħħar ta' ħajtu Preti jerġa' jidħol f'dak it-tip ta' tenebriżmu, ngħidulu, fejn għandek ħafna chiaro scuro, li jibdel it-temperament tax-xogħol tiegħu. Eh, jien l-istudenti ngħidilhom li x-xogħol tal-aħħar ta' Mattia Preti mhuwiex forsi daqstant sabiħ b'mod dekorattiv, Ix-xogħol tal-bidu jisbaħ b'mod dekorattiv, però żgur li huwa iktar profond, iktar selenzjuż, iktar drammatiku u iktar għandu ċertu osterità. Huwa xogħol ta' artist li kien qed jixjieħ, ġifieri da sa 80 sena kien għadu qed qed jaħdem, artist li ma kellu għalfejn juri lil ħadd kemm kien bravu, artist li li li li beda jpitter iktar għalih Milli għal ħaddieħor. U hemmhekk, fil-daqqiet tal-pinsell, dawn l-elementi kollha jidhru. Lejn l-aħħar żmien ta' ħajtu, meta Mattia Preti kien diġà artist indaħħal fiż-żmien, beda jaħdem fuq id-dekorazzjoni ta' dan l-oratorju. F'dan l-ispazju 70 sena qabel, Caravaggio kien pitter il-qtugħ ir-ras ta' San Ġwann. l-oratorju ovvjament jaf it-twelid tiegħu anke minħabba il-konfraternità ta' Rużarjanti. Ġifieri naħseb l-istorja tibda mill-konfraternità ta' Rużarjanti li kienet imwaqfa mhux hawnhekk u laqas dan l-oratorju li marbut ma' dil-knisja ma kienet imwaqfa fil-knisja ta' San Duminku Porto Salvo, kif ngħidula. U xogħol din il-konfraternità kien speċifiku ħafna, kien li eh, iġeddet jew ikabbar il-kult tal-Madonna tar-Rużarju. Dak kien xogħolhom prinċipalment, imma għad kellhom jisu xogħol ieħor li kienu jieħdu ħsieb eh, nies speċifiċi u kienu jieħdu ħsieb in-nies Eh, li kienu se jkunu ġustizzjati, ġir dawk il-priġunieri kristjani, importanti ngħidu għadin, ma kienux jieħdu ħsib l-oħrajn, imma eh, il-kristjani li għal xi raġuni jew oħra probabbilment għax kienu akkużati biqtil, kienu ehm, kienu se jkunu ġustizzjati. U allura x-xogħol ta' Rużarjanti kien li jħossibhom, jħossib il-daw il-priġunieri fl-aħħar, speċjalment fl-aħħar tliet tim ta' ħajjithom, proċess li kien jissejjaħ in kappella. Dawk kienu jpoġġuhom fil-kappella, kienet tkun mewta qaddisa din fl-aħħar mill-aħħar, dawk tant kienu jiġu mħejjin b'mod perfett li kienet paradossalment eh, mħejjin bħala ehm, mewta mewta qaddisa. Anyway, billi kien hemm ħafna mill-membri ta' din il-konfraternità kienu mill-lider imlaħqin fl-ordni, dejjem kienet il-xewqa tagħhom li forsi l-oratorju tagħhom li kien iktar l-isfel lej San Pirmu allura jitla' aktar lejn iċ-ċentru tal-belt. Jekk jista' jkun jagħmel parti mill-Knisja Konventwali, minn din il-Knisja ta' hekk. U hekk ġara. Ehm, l-ordni xtaqet tibni oratorju u daw jisom daħlu fin-nofs il-Rużarjanti bl-idea li forsi b'xi mod l-oratorju jistgħu jibdew jużaw huma. Imma dejjem kienet din naqra naqra problema insomma, x'inhi ir-rwol propja tal-oratorju. Jekk hux jappartjeni lill-ordni jew L-oratorju huwiex tal-konfraternità, tal-fratellanza tal-Rużarjanti. U xi ftit naħseb dan id-dubju baqa' hemm għal ħafna żmien, sakemm fl-aħħar l-ordni nexxilha teħles mir-Rużarjanti biex ngħidu hekk. Ehm, nistgħu ngħidu li meta, pereżempju, Caravaggio ġie Malta fis-sajf tal-1607, naħseb hekk sabu l-oratorju b'dan il-personalità naqra inċerta, insomma, u tal-ordni jew hux tal-fratellanza. U fil-fatt jekk forsi nġebdu naqra argument nistgħu ngħidu anki l-pittura li mbagħad kellu jagħmel Caravaggio fil-fatt tal-oratorju Ehm, naħseb tipprova taqbad dawn iż-żewġ aspetti tal-oratorju, mela l-oratorju tal-ordni. Ehm, u x'kien xogħlu allura l-oratorju użat mill-ordni kien biex iħejji l-novizzi, il-kavallier il-ġodda, bżar u mhux bil-forzar, Karavaġġo innifsu kien novizz għalkemm ma kienx daqshekk daqshekk żgħir. U allura għandek il-martirju tal-qaddis patrun tal-ordni, San Ġwan il-Battista. Imma l-pittura kważi maqsuma fit-tnejn, u xek fuq naħa għandek il-martirju tal-qaddis. U fuq in-naħa l-oħra għandek dak iż-żewġ priġunieri qed iħarsu lejn il-martirju tal-qaddis, il-mewta qaddis allura ta' San Ġwan il-Battista. U naħseb dawk iż-żewġ priġunieri minn xi b'xi mod anke qed jirriflettu it-tieni rwol jew ir-rwol l-ieħor tal-oratorju li kien ir-rwol marbut iktar mal-fratellanza tal-Rużarjan. Fl-Oratorju, Mattia Preti ħadem fuq proġett ieħor importanti ħafna. Ġie nkarigat bid-dekorazzjoni ta' din is-sala ddominata mill-qtuħ ir-ras ta' San Ġwann. Mattia Preti kellu jżejjen is-saqaf u l-ħitan tal-ġnub. U hemmhekk naraw ukoll li, li eh, preti qed juri rispett kbir lej Caravaggio. Mela, jekk wieħed jara x-xogħol tas-saqaf, ta' San Ġwann u jara x-xogħol ta' Caravaggio, m'hemm xejn li jorbtok wieħed ma' eh, mal-ieħor, però fil-verità Mattia Preti beda jaħdem Ruma fl-1632-33 bħala Caravaggista u kien influenzat ħafna minn Caravaggio Allura meta ġie kkommissjonat lejn il-bidu jew lejn l-aħħar tas-sebgħinijiet, 1670s, early 1680s, biex ipitter is-saqaf tal-oratorju, hu x'għamel? Ħares lejn Caravaggio u qabad il-kuluri u t-tonalità. ta' ta' Caravaggio, tkellimna fuq dak li huwa the total work of art, semmejniha the total work, uh, work of art, u Preti dak li rrit joħloq, il-palett li huwa uża huma hija palett li għandha l-istess kuluri eżatti ta' tal-kwadru ta' ta' Caravaggio, ta' dekollazzjoni ta' San Ġwan Battista. It-tonalità hija ukoll l-istess. Allura meta inti tidħol fl-oratorju u tħares lejn il-passjoni ta' Kristu għax hu fis-saqaf, pitter iċ-ċiklu tal-passjoni ta' Kristu. U mbagħad fil-ġnub għandek il-qaddisin tal-ordni. Meta tara dawn il-kwadri li pitter eh, preti, hemm armonija kbira U djalogu sabiħ ħafna ma' xogħol ta' Caravaggio. Fl-oratorju, Mattia Preti pitter it-tieni serje ta' eroj tal-ordni. L-ewwel waħda, impitra b'ton ċelebrattiv, hija dik li naraw fis-saqaf. Iżda l-eroj tal-oratorju huma aktar intensi u silenzjużi u jdaħlu lill-ispettatur f'atmosfera ta' talb u meditazzjoni. Dawn il-qaddisin

Il-ħidma ta' preti kienet tinkludi wkoll xogħol ta' dekorazzjoni fuq dan is-suffett tal-injam, li fih kellhom jitpoġġew ukoll tliet kwadri oħra minn tiegħu. Fit-truf naraw l-Ecce Homo u Kristu nkurunat bix-xewk. Fiċ-ċentru mbagħad Kwadru li juri l-mument meta qed jiġi mgħolli s-salib ta' Kristu. Kwadru mimli b'personaġġi robusti u f'moviment, tipiċi ta' preti, li jimlew l-ispazju iżda ma jnaqqsux l-importanza tal-figura ċentrali ta' Kristu. Żgur illi meta preti daħal Biex ipitter hemm u beda jaħseb. F'moħħu qal jien ma rridx nirbaħlu lil Caravaggio, forsi diffiċli tirbaħlu, imma seta' faċilment juża palett, palett jiġri kuluri, kuluri li huma vivaċi ħafna, seta' faċilment juża ċ-ċelesti, l-oranġo, iċ-ċar li juża fis-saqaf ta' San Ġwann, mentri huwa għażel li juża l-istess ground, l-istess eh, preparazzjoni, kemm fil-metodoloġija kif ukoll fil-kulur li juża Caravaggio. U dan huwa tribut, dan huwa tribut fejn hu eh, qiegħed jipprova joħloq din il-linja ta' Caravaggio u Mattia Preti, minn Caravaggio għal Mattia Preti. Batem din il-ħaġa li li daba tija preti għamel is-saqaf kollu. Kien direttur ta' kollox hawnhekk. U bat it-titular Mamlu xu. U din hija kważi eh, stramberija. Għalfejn mamilx it-titular u meta il-Kommissjoni saret fl-1656-1665 meta u kien jgħat fl-aqwa tiegħu meta kienet lesti ix-xogħol. X'ġara? Naraw illi l-Gran Mastru Forsi fuq parir ta' preti nnifsu, kiteb lill-ambaxxatur tiegħu ġewwa Ruma u xtaq disinn ta' Bernini, tal-kbir Gian Lorenzo Bernini li kien l-iktar skultur importanti internazzjonalment, kien l-iskultur tal-Papa ġewwa Ruma. Però l-ambaxxatur jiktiblu lill-Gran Mastru jgħidlu isma' forget it jgħidlu nsiha, Bernini sejjer Franza għax kien għajjatlu r-re ir-Re ta' Franza Louis Quatorze u jgħidlu, Imma hawnhekk jgħidu li hawn ċertu Malti, qed jirreferi għal Melchiorre Gaffà, li da Bernini jibża' minnu, hawnhekk id-diċerija hi li Bernini qed jibża' minnu. L-istorja hi li l-Gran Mastru Umbat jgħid il-ambaxxatur jgħidlu għid il-Gafaja milli proġett. Jagħmlilna l-proġett. U jgħidlu jagħmlilna proġett wieħed bil-kolonni, jiġifieri jien naħseb li xorta kienu qed jaħsbu li ħajkun hemm pittura u l-ieħor kon l-eskulture, bl-iskultura. U da Melchiorre Gafa jiġi Malta fl-1666. U ġib miegħu dan il- dan il-proġett. Tant ikun b'saħħtu, tant ikun sabiħ, tant ikun meraviljuż, tant ikun differenti li l-Gran Mastru, l-Kunsil tiegħu jaċċettawh immedjatament. U dawn jaċċettaw li dal-proġett kollu kellu jsir Ruma. Jiġifieri Dabel Crodegafà rebaħ kummissjoni importanti li ma rridx ngħid tilifha Mattia Preti, imma li spiċċat li Mattia Preti m'għamilx it-titular. Fil-verità dal-proġett dam 40 sena għax Melchiorre Gaffà jmut sena Wara, waqt li kien qed jaħdmu, tant ikun hemm komplessitajiet, tant ikun hemm diffikultajiet biex il-proġett jerġa' jsir għax dak kien monumentali li mbagħad l-Ordni titilqu dan il-proġett u kien biss 30 sena wara li l-Kavallieri, il-Gran Mastru, Gran Mastru ieħor in the meantime, reġa' qabad dan il-proġett u bagħat lil Lorenzo Gafà, ħu Melchiorre, bagħtu Ruma biex jerġgħu jibdew jaħdmu fuq il-proġett u finalment fl-1704 jaslu ż-żewġ statwi monumentali tal-irħam li ħadimhom skultur Taljan ġewwa Ruma jismu Giuseppe Mazzuoni. X'aktarx li Mazzuoli kien influenzat mill-istil barokk ta' Bernini u minn Alessandro Algardi li kien aktar klassiku. Jieħu x-xejriet mit-tnejn u jagħtina din il-biċċa xogħol monumentali fejn Kristu jirċievi l-magħmudija minn San Ġwann il-Battista. Is-sabiħ tagħha din l-istorja hi li meta mbagħad tibda tfittex u tibda taħdem fl-arkivju, tibda tara u taqra l-biografiji u tibda tinduna li l-biografi ta' Giuseppe Mazzuoli jgħidu bċarezza li da wasal Ruma f'nofs is-sittinijiet u l-ewwel ħadem ma' Melchiorre Maltese, ma' Melchiorre Gafa. Iġifieri, waqt illi Melchiorre Gafa kien qed jaħdem fuq l-ewwel proġett tiegħu għal San Ġwan u miet waqt li kien qed jaħdem il-proġett, Mazzuoli kien jgħat miegħu. Ġifieri Mazzuoli kien skultur li kien jaf b'mod primarju, il-proġett tal-bidu ta' Melchior Regafa. Issa, kemm hemm mill-proġett ta' Melchior Regafa u f'dan il-proġett ma nafux. Żgur li Melchior Regafa rrid jagħmel glorja waraha u hawnhekk glorja għandna. Il-proġett ta' Melchior Regafa kellu jkun fil-bronz, mentri din hija fl-irħam.

Li hemm interessanti li li f'dal kantiere kollu, ġifieri eh, dat taħbit u dal li tisma' ġo San Ġwan kważi kif għandna eh, issa ma kulħadd inaqqax kulħadd dal scaffolding kollu li kien hemm fl-1600 fis-sittinijiet eh, u preti kien id-direttur ta' dan ix-xogħol kollox kollox fideħ, il-Ġermaniżi għal-kappella tagħhom tal-Ġermanja Flok qalu lill-preti, qalu lill-artist Malti, Stefano Stefano Rardi. U di hija naqa ta' sorpriża kważi. Naħa ngħidu għalfejn ma tawx il-preti meta preti kien qed jagħmel kollox. U għalfej preti ħallilu Ma ġġilidx biex joħodha meta inti tagħmel kollox għal waħda ma tagħmilix. U minnaħa l-oħra naraw li l-Ġermaniżi żgur li kellhom fiduċa fi Stefano Rardi għax inti ma trix tagħmel xi ħaġa l-unika waħda li m'għamilx bħal preti mbagħad tkun flop u meta inti tinawgura ma jkollix l-istess kwalità li, li għanda preti, fil-verità m'għandix l-istess kwalità, però ta' min ngħidu li hija l-masterpiece ta' Stefan Alardi, din hija eh, l-adorazzjoni tal-maġi li hemm fil-kappella tal-Ġermanja, li żgur hija l-aqwa biċċa xogħol li qatt Pitter Stefano

It gets less successful than his other citations and it becomes, it gives an, a bit of a, a deja vu feeling within the work. Gerardi ngħidulu artist klassiku, jiġifieri kien influenzat minn artisti Taljani bħala Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichino, differenti minn dik il-virtuożità u d-dinamiżmu ta' Mattia Preti, però hawnhekk daħal għal di challenge u pitter kwadru li għandu ħafna figuri, għandek il-Madonna bil-Bambin San Ġużepp, il-Maġi u r-retinju, eh, ir-retinju kollha, mbagħad hemm l-anġli fuq li ħerġin mir-repertorju ċar ta' Guido Reni, li hu li għamel Arardi beda jħares lejn dawn il-maestri Taljani tal-barokk tal-bidu tas-seklu 17. U għamel b'mod ikkwotom, mhux ikkupjom, ħalli nkun ċar. Għamel kwotazzjonijiet importanti

id-drapp, jekk huwa satin jidher qisu satin, jekk huwa jekk huwa huma wkoll b'saħħithom u l-kompożizzjoni hija wkoll valida ħafna.

Fit-3 ta' Jannar 1699. Mattia Preti, interessanti għax il-ħajja tiegħu qisu ehm, fiha ehm, mill-bidu tal-barok u l-aħħar tal-barok għax huwa twieled fi 1613 u miet eh, f'1699, ġifieri kważi eh, seklu ħajtu fis-seklu sbatax. Kontribwixxa ħafna għall-arti Barokka u baqa' jaħdem f'Malta sakemm miet, jiġifieri l-aħħar opra li għamel hawnhekk San Ġwann kien ix-xogħlijiet il-pitturi tal-qaddisin tal-ordni li hemm fl-oratorju. Huwa mitfun hawnhekk f'San Ġwann u huwa ftit mill-artisti li nsibu li ħadu l-istess

Fl-episodju li jmiss, l-erba mitqabar miksi bl-irħam li jsawru l-art tal-konkatidral.